Den Invité vun der Redaktioun. Beim Karin Lemmer ass dat haut de Moien de Patrick Remakel vum SNE. Här Remakel, gudde Moien. Gudde Moien. Dir sidd de President vun der Enseignantsgewerkschaft SNE-CGFP. Mir schwätzen de Moien iwwer d'Enseignantsausbildung an den neie Bachelor fir Quereinsteiger, dee vum September un op der Uni offréiert gëtt. Dir kritiséiert, datt et dann zwee Studiegäng gëtt, fir Schoulmeeschter oder Joffer ze ginn. Et misst en eenheetleche System ginn. Dorobber gi mer elo geschwënn am Detail an. Mee fir d'éischt, Här Remakel, wëll ech mam Kär vum Problem ufänken, datt et net genuch Schoulmeeschteren a Joffere gëtt. Et feelen der, et kommen der net genuch no. D'Zuel vun de Schüler klëmmt, Enseignant ginn an d'Pensioun. Mee firwat feele esou vill Enseignant? Dir hutt ganz Recht an deem Der sot, datt mer eng Penurie hunn. Mir hunn 2018, wéi mer den éischte Quereinsteiger agefouert hunn, dunn hu mer constatéiert, datt eng Penurie wier. An dunn hu mer awer dem Minister am Fong geholl eng Rei Tipps mat op de Wee ginn, wou e eiser Meenung no kéint d'Penurie bekämpfen. Mir hu gesot, mir missten den administrativen Opwand, dee misste mer op e Minimum reduzéieren. Schoul halen, wat wierklech eisen Job ass, dat misst nees d'Kärgeschäft ginn. Mir bräichten d'Hëllef beim Kand, dat misst nees am Mëttelpunkt stoen an net d'Prozedur. Mir hätte missten, esou wéi an aner Beruffer, eng Image-Campagne starten an et hätt ee missen d'initial Ausbildung ëmdenken. Mir hunn dat op den Dësch geluecht, et ass während fënnef Joer näischt geschitt an da muss ee sech och net wonneren, wann een nach ëmmer d'Penurie huet. Et ass also esou, dass am Moment den Enseignantsberuff net attraktiv genuch ass fir d'Studenten. Et gi jo dann och regelméisseg Schoulmeeschtere Jofferen, déi keng ganz Klass méi huelen, Klasseflucht nennen der dat. Wéi grouss ass dee Problem? Dat ass effektiv e Problem, dee mer och schonn eng Rei Joren ugeschwat hunn. A mir mussen d'Schoulhalen, d'Aarbecht mat de Kanner muss mer nees méi attraktiv maachen. An et ass wierklech en Alarmzeechen, wann een Enseignanten huet, déi während Joren, Jorzéngten Titulaire de classe waren an dann déi soen, Mir kréien dat net méi hin, an dann eben op e Surnumerairsposten ginn, well et do dann awer mat manner Komplikatioune verbonnen ass, an dat ass e reelle Problem, an do ass eben och net gehandelt ginn, an dofir sti mer elo do, wou mer elo stinn. Jo, de Schoulmeeschterberuff, dee schéngt fir vill Jonker ze vill onattraktiv ze sinn. Dir hutt scho Grënn opgezielt. Flexibilitéit am Alldag gëtt et kaum, souguer dee ville Congé schéngt dann och net méi därmoossen ze iwwerzeegen. Dat ass richteg. Wann een jo am Fong gol giff gleewen, wat emol op verschidde Plazen gesot gëtt, dass een eng déck Pai hätt an ëmmer fräi, dann hätte mer d'Pénurie jo net. Also dat kann et jo net sinn. Den Enseignantsberuff, dat ass en immens komplizéierte Beruff, dat ass awer en immens interessanten a schéine Beruff. Mee wéi gesot, d'Leit wëllen et maachen, fir Schoul ze halen. An dat muss nees an de Mëttelpunkt kommen. A soulaang mer dat net hikréien, ass et komplizéiert. Jo, d'Konditioune missten also verbessert ginn, sot Dir. Mee egal wéi, mer dréinen net vill Enseignanten. Mir brauchen also zousätzlecht Personal. Mam éischte Quereinsteigersystem, do waart Der nach d'accord, mam zweete elo awer net méi. Mee deen zweeten ass awer besser wéi deen éischten, do si mer eis awer eens, oder? Mir sinn eis eens effektiv, datt den zweeten eng Verbesserung ass par rapport zum éischten. Et muss een awer d'Konditioune kucken, wéi en agefouert ginn ass. Den éischten ass 2018 agefouert ginn. An deen hu mer och zähneknirschend matgedroen, aus deem Grond, well soss op verschiddene Plazen de Schoulbetrib net hätt kënne funktionéieren. An dunn hu mer gesot, Okay, mir droen dat mat während fënnf Joer, a während deene fënnf Joer musse Mesurë geholl ginn. Et ass awer, wéi gesot, näischt geschitt. An elo, no fënnef Joer, maache mer de selwechte Constat a mir féieren da ganz einfach en neie Quereinsteigermodell an, an deen net méi begrenzt ass, mee deen eeben onendlech ass. An dat heescht, esou wéi Der gesot hutt, hu mer dann elo zwee Weeër, déi zum selwechten Zil féieren, an zwar zum Schoulmeeschterberuff a wat de grousse Problem tëschent deenen zwee Weeër ass, dass deen ee Wee vill méi avantagéis ass wéi deen aneren. Komm mir kucke mol eng Kéier de klassesche Wee, de klassesche Wee, wou een de Bachelor en sciences de l'éducation mécht mat 30 Woche Stage, do kann een herno just Schoulmeeschter ginn. An deen neie Wee, do huet een e Bachelor. en relation mat der Schoul während 3 Joer an da geet een nach ee Joer op d'Uni, e Crash-Studium an der Pädagogik maachen an da kritt een nach en zweete Bachelors-Studio quasim derbei. Dat heescht, déi Leit hunn am Fong geholl no deenen 4 Joer, no deem 3 plus eent, hunn déi zwee Bacheloren an déi kënnen herno, wa se net méi, nëmme déi richteg Loscht hunn am Enseignantsberuff ze schaffen, da kënnen déi op eng aner Plaz wiesselen. An déi Flexibilitéit hu mer mat dem klassesche Wee hu mer net. An dat ass eben déi grouss Benodeelegung, déi mer haut hunn. Deen ee Wee féi ass eng Einbahnstraße, dee just an de Beruff vum Enseignant féiert. An deen zweete Wee, deen elo dann decidéiert gëtt, deen do huet een einfach vill méi Méiglechkeeten. An dat ass net richteg an dofir wiere mer eis dergéint. Déi Einbahnstrooss, déi Der elo do opgezeechent hutt, dat ass och da vläicht e Grond, firwat Jonker sech net direkt wëlle festleeën, eben Enseignant ze ginn. Dat ass richteg. Aus deem Grond soe mir jo als SNE, dass een hätt missen d'Initialausbildung reforméieren. An dofir soe mir jo, mir hätte gären am Fong geholl en Dräi plus Zwee. Dat heescht, et soll ee fir d'éischt e Bachelorstudium maache vun dräi Joer an duerno eben e Master drop maachen. An deene meeschte Länner an Europa rekrutéiere mer souwisou haut schonn op Master-Niveau, virun allem och well de Beruff ëmmer méi komplizéiert ginn ass. An dofir brauche mer och eng Ausbildung op Master-Niveau, fir eeben alleguerten deenen Defien, déi sech haut an der Schoul stellen, eeben och gerecht ze ginn. Op déi 3 plus 2 kucke mer nach méi genee, mee Dir hutt elo déi zwee Weeër do opgezeechent an och d'Einbahnstrooss. Et kann een et jo da kengem och verdenken, sech méi Méiglechkeeten am Liewen opzeloossen. Haut schafft ee jo dacks net méi e Liewe laang dat selwecht oder weess nach net, wat ee genee wëll maachen, huet och méi Méiglechkeeten. Brauche mer dann also net en zweete Wee, de Quereinsteiger, datt deen also souguer gewollt ass? Also ech mengen, et ass kloer, dass e, dass e gewollt ass, well mer eben, well mer eben déi Pénurie hunn. Mee wéi gesot, e geet eben net wäit, e geet eben net wäit genuch. An et ass einfach, esou wéi d'Studenten et och gesot hunn, et ass einfach e Schlag an d'Gesiicht am Fong geholl vis-à-vis vun hinnen, déi herno deeselwechten Diplom hunn an déi eben déi Méiglechkeeten net hunn. Dat heescht, mir soen, dass een da vläicht muss alles reforméieren, fir dass een eben an, engem eenzege Wee méi Méiglechkeeten hunn. Aus deem Grond do soe mer jo den 3 plus 2, einfach fir datt mer herno net méi déi Einbahnstrooss hunn, mee einfach den 3 plus 1. Dat geet eis net duer, well do feelt eis virun allem de prakteschen Deel. Wéi gesot, d'Studenten um klassesche Wee, also an den Erzéiungswëssenschaften, déi hunn 30 Woche laang Stage. An an deem neie Modell, an deem neie am Quereinsteiger zwee, do feelen déi. Beim Enseignantsberuff ass awer grad de praktesche Volet, de Stage immens wichteg, do wou een dat, wat ee geléiert huet, wou een dat kann an d'Praxis ëmsetzen. An dat geet einfach bei engem Joer Crashcours an der an der Pädagogik geet einfach net duer. Wéi sinn dann awer Är Erfarunge mat de Quereinsteiger aus de leschte Joren? Déi waren awer net all schlecht. Nee, nee, nee, definitiv net. Also ech mengen, et sinn eng Rei vu Quereinsteiger, déi hunn d'Schoul, déi hunn d'Schoul beräichert. An, wéi gesot, et geet eis och net ëm déi, ëm d'Leit do, mee et geet eis ëm de System, et geet eis ëm de Wee. An dofir leeë mir eng Alternativ op den Dësch, well mer der Meenung sinn, dass dat eng Beräicherung fir d'Schoul wäert sinn. Jo, an déi Alternativ, déi Dir op den Dësch leet, dat ass deen dräi plus zwee. Wär dat awer schonn e Bachelor, déi dräi Joer an Erzéiungswëssenschaften? Bah, do, wéi gesot, do kéinte mir eis déi zwee Weeër virstellen. Mir kéinten, mir kéinten eis virstellen, dass ee seet, mir maache fir d'éischt e Bachelor an Erzéiungswëssenschaften an duerno e Master an enger Spezialisatioun, wéi zum Beispill d'Hëllef mat Kanner mat spezifesche Besoinen. Da kéint ee sech awer och deen anere Wee virstellen, esou wéi et eeben am Frankräich ass, wou mer dann fir d'éischt e Bachelor maachen an engem Fach a Relatioun mat der Schoul a wou mer dann zwee Joer e Master An der Pädagogik maachen, fir eben do nach Praxis ze léieren. An Dir mengt, mat deem System giff et dann, also giff een da genuch Enseignant rekrutéieren, datt een dann net méi op Quereinsteiger ugewisen ass? Mir sinn der Meenung, datt dat mol op d'mannst eng Solutioun ass, eng Solutioun vu villen, fir de Beruff méi attraktiv ze maachen, nieft allen deene Pisten, déi schonn eng ganz Rei Jore vum SNE um Dësch leien. Ech mengen, et geet net nëmmen duer, op enger Plaz d'Schrauf unzezéien, Mee et sinn eng Rei Pisten, déi ee muss gläichzäiteg an d'Praxis ëmsetzen. An ech menge wann d'Enseignanten bis erëm méi positiv iwwert hire Beruff schwätzen, dann mengen ech begeescht kënne mer erëm vill méi Jugendlecher begeeschtere fir dach dee ganz schéine Beruff nees kënnen auszeüben. Do sinn dann natierlech och d'Gewerkschafte gefuerdert, ne, fir positiv ze schwätzen, well dacks héiert een dann awer vill Gemeckers, soen ech elo mol, vun de Gewerkschaften. Also ech mengen, d'Gewerkschaften, an deem heite Fall den SNE, ass op jidde Fall gewëllt a war nach ëmmer gewëllt, positiv iwwert de Beruff ze schwätzen an awer och, an ech mengen, dat ass immens wichteg, probéieren zesumme mam Ministère ze kucken, no Léisungen ze sichen. Mir hunn Léisungen op den Dësch geluecht a mir géifen eis einfach erwaarden, dass zesumme mat eis géif gekuckt ginn, eis Léisungsvirschléi ze diskutéieren an och an d'Praxis ëmzesetzen. Esou e Masterofschloss vu fënnef Joer, dee misst da wahrscheinlech och méi bezuelt ginn. Do riskéieren dann awer och d'Suen e Problem ze sinn, ne? Dat ass richteg, dass wann een eng Masterausbildung brauch, dass deen dann och soll op Masterniveau bezuelt ginn. Ech sinn awer och der Meenung, dass, hei schwätze mer awer vun der Erzéiung vun eise Kanner, vun der Bildung vun eise Kanner, a wann do Lëtzebuerg net bereet ass, Suen an de Grapp ze huelen, fir eeben d'Schoulmeeschterausbildung nach méi performant ze maachen, da si mer en aarmt Lëtzebuerg. Hutt Der da scho mam Minister oder mat anere Parteien iwwert déi konkret Iddi geschwat? Also et ass, et ass richteg, also de Minister ass jo zimlech retizent bei deem, bei deem Sujet, soss géif e jo de Quereinsteiger zwee net aféieren. Mir hu viru fënnef Joer scho gesot, datt mir géifen op deen anere Wee goen. Mir sinn natierlech am Austausch mat alle Parteien an et schéngen der och e puer, déi géife soen, datt dat net oninteressant ass, dee Wee, dee mir op den Dësch leeën. Dat seet de Patrick Remakel, President vun der Enseignantsgewerkschaft SNE. Merci, datt Der de Moie bei eis waart. Merci och.